Raġa' mar fit-tempju, u l-poplu kollu ġie ħdejh, u hu qagħad bilqiegħda jgħallimhom. Imbagħad, il-kittieba u l-Farisej ħadulu quddiemu waħda mara li kienet inqabdet fl-adulterju. Huma qegħduha fin-nofs u qalulu, Mgħallem, din il-mara Inqabdet fil-fatt fl-adulterju. Issa, fil-liġi tagħna Mosè ordnalna biex nisa bħal dawn inħaġġruhom. Int, imma, xi tgħid? Dan qaluhulu biex iġarrbuh, ħalli jkollhom fuqiex jixluh. Imma Ġesù tbaxxa lejn l-art u beda jikteb b'sebgħu fit-trab. Billi dawk baqgħu jistaqsuh, qam dritt u qalilhom, Min fostkom hu bla dnub, jitfagħla hu l-ewwel ġebla. U raġa' tbaxxa jikteb fit-trab. Kif semgħuh jgħid dan, qabdu u tellqu wieħed wara l-ieħor, ibda mix-xjuħ. U Ġesù baqa' waħdu mal-mara wieqfa fin-nofs. Qam dritt u qalilha, Dawk fejnhom, mara? Ħadd minnhom ma kkundannak? Ħadd, Sinjur, qaltlu. Mela anqas jien ma nikkundannak, qalilha Ġesù. Mur, U mil-lum il-quddiem tidnibx iżjed. il-kelma tal-Mulej, tifħir li la Kristu. Inti taf U esperjenzajt il-ferħ u l-libertà tal-indiema? Il-grazzja ta' Ġesù għandha l-qawwa tibdel il-ħajja tagħna u teħlisna mix-xewqat u l-passjonijiet ħżiena. Il-fatt li Ġesù kien jassoċja lilu nnifsu mal-midinbin kienet tirrithom lill-mexxejja reliġjużi. Huma kkonfrontawh dwar il-kwistjoni tal-adulterju. Il-liġi Lhudija kienet tittratta l-adulterju bħala kriminalità serja ladarba kienet tikser l-ordni ta' Alla u toħloq instabilità fiż-żwieġ u fil-ħajja tal-familja. Kien wieħed mill-akbar dnubiet gravi kkastigati bil-mewt. Dan l-inċident jgħidilna dwar l-attitudni ta' Ġesù lejn il-midneb. L-iskrivi u l-Fariżej riedu jaqbdu lil Ġesù f'nassa bl-awtoritajiet reliġjużi u ċivili. Kien għalhekk li ġabu mara li nqabdet fl-adulterju quddiem Ġesù. Ġesù dawwar l-isfida tiegħu lejn l-akkużaturi. Fil-fatt qal, Tistgħu tħaġġruha? Imma l-ewwel persuna li tista' tibda tagħmel dan hi dik li ma għandha l-ebda dnub. Il-Mulej iħalli l-affari f'idejn il-kuxjenza tagħhom. Meta l-mara adultera tħalliet weħedha ma' Ġesù, hu esprima magħha kemm ħniena kif ukoll tħeġġiġ qawwi biex ma terġax taqa' fid-dnub. L-iskribi xtaqu jikkundannaw, Ġesù xtaq li jaħfer u jġedded lill-midneb bil-fejqan meħtieġ. Din l-isfida kienet tinvolvi għażla, jew tmur lura għall-ħajja ta' qabel tad-dnub, u l-mewt, jew li tilqa' l-ħajja l-ġdida u l-ferħ veru li jiġi mill-għaqda tagħha ma' Alla. Ġesù ta l-maħfra u l-bidu ta' ħajja ġdida fih. Il-grazzja ta' Alla tagħtina l-qawwa biex nikkonfrontaw id-dnub tagħna għal dak li hu, infedeltà lejn Alla. u nduru lura lejn Alla b'qalb niedma u bi spirtu ta' ringrazzjament għall-ħniena u l-maħfra tiegħu. U inti, għaraft il-ferħ tal-indiema u ta' kuxjenza safja? O Alla Missierna, insibuha diffiċli biex niġu għandek, għaliex it-tagħrif tagħna tiegħek hu imperfett. Fl-injoranza tagħna aħna immaġinajnik għadu għalina, u konna fl-iżball meta ħsibna li inti tieħu gost tikkastigana minħabba dnubietna, u fil-bluha tagħna rajnik bħala tirann fuq il-ħajja umana. Imma meta Ġesù ġie fostna, hu wriena li inti mimli mħabba u li tinsab fuq in-naħa tagħna u kontra kull ħaġa li tista' ttellef il-ħajja sabiħa li int toffrilna. Ħelwa Marija, flimkien miegħek bħala Ommna, Nersqu niedma nitolbu maħfra lil Alla għall-injoranza li kellna fil-passat u npoġġu quddiemek ix-xewqa li nsiru nafu dejjem iżjed lilek u lil Ibnek ħalli nesperjenzaw l-imħabba ta' Alla li taħfrilna permezz ta' Ġesù, il-Mulej